Pan weli di'r haul ar ddechrau dy ddydd, a'i olau'n ddisgleirio ar bopeth sydd, cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i. Mae'n fyd o ryfeddod, a'r cyfan i ti. Mae'n fyd o ryfeddod, a'r cyfan i ti. Glywid di'r siffrwd dan draed ar y tir, pryfed bach prysur y glaswellt hir. Glywid di gôr yr holl adar mân drwy'r dail uwch dy ben yn canu eu cân. Cofia fy ngeiriau fy mhlentyn i, mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Weli di'r alarch a'i blu mawr gwyn a'r pysgod arian yn nŵr y llyn. Cymylau gwlanog sy'n symud â ras a'i lluniau yn llenwi yr awyr las. Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Arogl pridd ar ôl cawod o law, a rhosod llawn persawr ar y perthi draw. Pan eidi i'r traeth a'r awel yn braf, a halen y môr yn arogli o'r haf, cofia fy ngeiriau fy mhlentyn i, mae'r cyfan i ti. mae'r cyfan i ti. Mae cymaint i'w brofi a'i flasu'n dy fyd, fel afalau trwm coch sy'n sgleiniog i gyd. Y llwyni sy'n llawn o eiron bach bach, a'r mwyar dion yn felus ag iach. Cofia fy ngeiriau fy mhlentyn i, Mae'r cyfan i ti. Mae'r cyfan i ti. Teimla mor arw yw'r hen goeden fawr, a'i brigau a'i dail sy'n crensian ar lawr. A deimli di oerfel yr afon ddi-baid a'r cerig yn llithrig cyn i ti roi naid, Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i. Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. A phan fydd y lleuad yn llachar uwch ben, a'r sêr yn ei miloedd yn dawnsio'n y nen, Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i. Mae'n fyd o ryfeddod, a'r cyfan i ti. Mae'n fyd o ryfeddod, a'r cyfan i ti.
Helo, Luned Aron dwi, a fy llyfr diweddarau ydy Mae'r cyfan i ti, gyda cwmni Atebol. Yn y llyfr yma, dwi'n cyflwyno diwrnod ar ei hyd, o'r hael yn gwawrio yn y bora, tan i'r hael fachlud gyda'r hwyr. A dwi'n cyflwyno'r pimp synwyr i chi yn y broses yna. a byd natur yn amlwg iawn drwy gydol y llyfr, a ges i lot o'r syniadau wrth fynd am dro hefo'r plant yn lleol. Yy, mewn ffordd, dwi'n trio cyfleu yn y llyfr bod 'na bob math o bethau hyfryd i ni fwynhau efo'n gilydd, reit ar stepen yn drws ni, dim ond i ni agor yn llygad a'i gwerthfawrogi nhw. Does dim angen i ni fynd dramor, mae'r pethau rhyfeddol 'ma reit o'n blaenau ni. A dwi hefyd yn trio cyfleu, heb ddeud yn amlwg, bod angen i ni edrych ar ôl y ddaear hyfryd yma sydd wedi cael ei roed i ni. Felly nes i fwynhau creu y gyfrol yn eithriadol a dwi'n gobeithio gnewch chi fwynhau hi hefyd. Mae 'na gyfieithiad yn y cefn, cyfieithiad syml iawn, It's all for you. A mae'r llyfr ar fudr, mae 'na rhythm a odl i'r gyfrol, reit syml. Do'n i ddim eisiau di fod yn anodd ac yn astrus i'w ddeall. Ac um, dwi'n gobeithio bod yr mudr a'r rhythm sydd yn y llyfr yn mynd i helpu plant ifanc i, Wel, i dawelu lawr gyda'r nos, gobeithio, yng nghwmni rhiant. Felly, dyma mae'r cyfan i ti. Pan weli di'r haul ar ddechrau dy ddydd, a'i olau'n disgleirio ar bopeth sydd, cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Glywi di'r siffrwd dan draed ar y tir, pryfed bach prysur y glaswellt hir. Glywi di gôr yr holl adar mân drwy'r dail uwch dy ben yn canu eu cân. Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Weli di'r alarch a'i blu mawr gwyn a'r pysgod arian yn nŵr y llyn? Cymylau gwlanog sy'n symud ar ras, a'i lluniau yn llenwi yr awyr las? Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Arogl pridd ar ôl cawod o law, A rhosod llawn persawr ar y perthi draw. Pan ei di i'r traeth a'r awel yn braf, A halen y môr yn arogli o'r haf, Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, Mae'r cyfan i ti, Mae'r cyfan i ti. Mae cymaint i'w brofi a'i flasu'n dy fyd, fel afalau trwm coch sy'n sgleiniog i gyd. Y llwyni sy'n llawn o aeron bach bach, a'r mwyar duon yn felys ac iach. Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i, mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Teimla mor arw yw'r hen goeden fawr, a'i brigau a'i dail sy'n crensian ar lawr. A deimli di oerfel yr afon ddi-baid, a'r cerrig yn llithrig cyn iti roi naid. Cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i. Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. A phan fydd y lleuad yn llachar uwchben, a'r sêr yn ei miloedd yn dawnsio'n 'y nen, cofia fy ngeiriau, fy mhlentyn i. Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Mae gen i dasg bach creadigol i chi rwan, felly byddwch yn barod i greu. Rwan o'n i'n sôn gynna fod y pump synnwyr yn amlwg drwy'r gyfrol yma. Dwn i'm os nathoch chi sylwi arnyn nhw, yr blasu, yr arogli, y gweld, y clywed a'r teimlo. A be dwi isio chi wneud rwan, tasg bach creadigol i chi, dwi isio chi feddwl am eich hoff le. Fedrith o fod yn lle agos iawn, fel yr ardd, neu barc, neu gae pêl-droed lleol, coedwig, lan y môr ella. Ac os allech chi, dwi eisiau chi fynd i'r lle yna, mynd â darn mawr o bapur efo chi a darlunio y lle. Edrych o'ch gwmpas a tynnu llun yn y fan a'r lle. Mynd â pethau fel crayonau, pensiliau lliw, pinnau ffelt ella, be bynnag da chi'n hoffi defnyddio. A dwi eisiau chi hefyd wedyn meddwl be ydw i yn glywed ac arogli a theimlo yn y lle yma. Ella caewch eich llygad a gwirioneddol ganolbwyntio, ella bod chi'n clywed cân yr adar, ella bod chi'n teimlo y gwair neu'r tywod neu'r dail ella. Be dach chi'n arogli? Ella bod chi'n arogli mwg, rhyw goelcerth neu arogl gwair 'di torri neu'r bloda. Nodi'r pethau yma wedyn, sgwennu nhw rownd y llun, o'r gore? Felly dowch hefo fi a na i ddangos i chi.